Helo, enw fi Vicky a dwi'n honwr plwyf yn Cylch Meithrin Maenclochog. Uh, dwi wedi bod yn gweithio yma nawr am chwech mis a nawr dwi'n gorffen yn mis Medi a byddai'n cymryd drosto fel ysgrifennydd yn, er, gyda'r pwyllgor. Mae cylch meithrin Manglochog yn arbennig o dda, mae'r arweinydd yn ffantastig. Mae'n... mae profiad arbennig 'da Ruth. Ni wedi adblygu lot o pethe mas tu fas, nawr mae gardd newydd gyda ni, a mae'r plant wedi bod mas yn plannu, a pob dydd, os mae tywydd yn neis, by ni'n mynd mas a by ni'n edrych ar beth sy'n tyfu a wedyn edrych ar beth ar, o gwmpas yr ardal achos gyda ni fan hyn ni'n lwcus iawn i cael yr mynyddoedd a'r popeth tu ôl ni so mae'n neis i eistedd mas cael stori a wedyn amser o ambell waith cael snac mas tu fas hefyd. Pob wythnos mae Ruth a'r staff wedi paratoi gweithgareddau i'r plant yn Cylch Meithrin. A pob sesiwn, ni'n eistedd lawr yn grwpiau a ni'n gweithio wythnos ma ar Jack a'r Coeden Ffa. Ni'n edrych ar y llyfre a ni'n paratoi gweithgaredde yy gyda'r llyfryn wedyn, so wthnos ma ni di planhegu, ni di peinto, ni di adeiladu brics lan i'r castell y cawr, a wedyn ni gyd yn trafod a canu gyda'n gilydd ar ddiwedd y dydd, a wedyn mynd mas a ni wedi plannu beth ni wedi dechre yn y dosbarth fan hyn yn Cylchmeithrin a plannu nhw yn y gardd newydd mas tu fas i'r plant gweld nhw yn tyfu. Yy fi yw Frances Bowen, dwi'n rhiant yma yn Cylch Meithrin Maenclochog. Yy fel rhiant fi'n teimlo'n ffodus iawn bod Cylch Meithrin mor dda gyda ni'n lleol. Yym ma'r cyfleon ma' fy plant wedi ga'l ers bod 'ma wedi bod yn wych. Yy dros y tair blynedd dwetha dwi wedi gweld yr ardal tu allan ga'l ei datblygu ac ma'r staff a'r pwyllgor dal yn ychwanegu'r ardal. Mae hwn yn sicrhau bod yym y plant yn cael cyfleon tu fewn ac y tu allan yn y yn y cylch. Helo, Ruth ydw i, a rwy'n i'r Cylch Meithrin Maen Coch. Um, mae 17 o plant gyda ni yn Cylch Meithrin, ac um, pob bore mae rhaid ni tynnu pethau mas a rhoi pethau i ffwrdd. Ond mae hynny ddim yn stopio ni'n wneud popeth i ni'n gallu gwneud gyda'r plant tu fewn a tu allan. I ni wedi datblygu yr arfant tu allan ac yn ni still yn datblygu wrth cael gardd newydd le mae hwnna'n mynd i fod yn lle mwy naturiol i'r plant i chwarae. Yn yr ardd i ni'n mynd i plannu planhigion ac hefyd i ni'n mynd i cael wahanol ardal um, fel sensory i'r plant uh, datblygu. Um, pob tymor i ni'n cael thym a mae'r thym o amgylch stori. Um, yn ddiweddar, ddiweddar i ni'n wedi bod yn gwneud Jack a Golden Ffa a Rwy wedi bod yn cyllunio o, o amgylch y, y llyfr yma. Tu allan, i ni wedi bod yn planhigi ffa, gwahanol fathau o ffa, a mae'r plant yn mesur y ffa i gweld sut maen nhw'n tyfu, faint mor uchel maen nhw'n tyfu a faint yw uh, faint y, y dail. Yym, hefyd, i ni wedi bod yn creu lluniau ar y llawr ac ar y waliau o coeden ffa. I ni wedi bod yn edrych am wyau yn y tywod. Mae gen i wal ddŵr, i ni wedi creu hwnna mas o um, bwrdd, hen, hen bwrdd o'r ardd. Mae rhan, rhan fwy o'r pethau wedi cael ei ailgylchu tu allan. Ni ddim yn prynu pethau newydd. Mae gegin mwclis gyda ni. Mae plant yn mwynhau gwneud mud pies mewn fyna ac addurno nhw gyda pethau naturiol hefyd. Mae gen i um, easel i'r plant i peintio ar a mae hynna wedi cael ei ergylchu gyda bwrdd di a guttering. Trwy helpu rhieni, ni'n mynd i datblygu y ardal tu allan gyda llwybr synhwyrau. Bydd hwn yn dda i'r plant i datblygu eu synhwyrau nhw. Hefyd byddwn ni'n plannu llysiau a ffrwythau a wedyn gyda rhain byddwn ni'n gwneud um, bwyd i cael amser snac ni. Ry'n ni yn mynd i creu den i'r plant. Um, mae hynny'n gallu bod yn lle tawel i nhw gweithio mewn a hefyd i ni wneud gwaith tu allan fel grwpiau.
Dwi'n meddwl mae Cylch Meithrin Mae'n Cychog yn heiddi y wobr yma achos maen nhw'n hybu y Cymreictod tu fewn ac y tu allan ac yn rhoi profiadau gwych i'r plant.